Illum se nagħtu ħarsa lejn xi kitbiet li jekk ma tkunx intiż fis-suġġett, mhux la kemm tisma' dwarhom. Se nidħlu fil-fond tal-istorja medika ta' Malta. Se nsiru nafu lil Pawlu Kassar. Pawlu Kassar twieled iż-Żejtun fid-29 ta' Ġunju 1914. Huwa studja fil-Liċeo u fl-Università Rjali ta' Malta, fejn gradwa bħala tabib fl-1940. Waqt it-Tieni Gwerra Dinjija ħadem qatigħ fost il-feruti, tant li ingħata rikonoxximent fil-gazzetta tal-Gvern fl-1944. Bejn l-1943 u l-1945 huwa studja l-psikjatrija fl-Ingilterra. Doctor Cassar serva b'mod regolari bħala tabib u psikjatra fl-Isptar Monte Carmeli. Ikkontribwixxa fit-tagħlim tal-psikjatrija u l-mediċina forensika. Kien ukoll iħarreġ lill-membri tal-Korp tal-Pulizija. Cassar kien membru ta' diversi akkademji u bordijiet. Minbarra l-professjoni medika, huwa ħadem bla qies biex iwassal l-istorja medika ta' Malta lill-pubbliku. Ippubblika diversi kotba u artikli, imma jibqa' magħruf għall-biċċa xogħol kbira tiegħu. The Medical History of Malta, 1964. Cassar miet fil-15 ta' Jannar 2006. F'serata ta' kommemorazzjoni organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Balzan u l-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta f'April 2006, Joe Felice Paċ kien qal hekk. Lil Pawlu Cassar, In-natura tal-bniedem, suġġett bażiku u komuni għall-filosofija u għar-reliġjon, kienet tinteressah ħafna, u fuq kollox kien jinteressah kif jaħdem moħħ il-bniedem. Dan l-interess qawwi biex jidħol fil-fond u jesplora moħħ il-bniedem, kellu mbagħad aspett ieħor, ir-relazzjoni tal-bniedem mal-Ħallieq. It-Tabib Cassar kien pijunier tal-istorja medika ta' Malta. Għamel riċerka estensiva fuq diversi aspetti tal-kura medika f'Malta. Fi żmienu, dan kien qasam ta' riċerka li ftit li xejn kien għadu ntmess. Kien hemm nies li kitbu fuq l-aspetti tal-istorja tal-mediċina qabel Dottor Cassar. Jiena lil Dottor Cassar niftakru bħala teacher, kien jgħallimna kien jgħallimna s-sikjatrija, kien jgħallimna wkoll il-forensika. U waħda mill-affarijiet li dejjem kien jagħmel fil meta kien jagħtina l-lectures u fil-parti tat-tagħlim tiegħu kien li jinżegħeġ l-istorja, tal-mediċina, bil-argument illi wieħed jista' jkun jaf fejn aħna billi tkun taf x'qalu ta' qabilna. Li għamel Pawlu Cassar naħseb kien il-xogħol li ġabar ix-xogħol u tana korpus ta' litteratura fejn fir-rigward fil-qasam tal-mediċina illi iservi għadu sal-lum iservi bħala bażi anke għal riċerka. Beda billi naħseb l-ewwel pubblikazzjoni li għamel fuq l-istorja tal-Merġija kien fuq attwalment l-istorja mentali, għandu kien hemm pamphlet ippubblikat fin-1950s. Imma l-iżjed xogħol li magħruf huwa The Medical History of Malta, li ġie ppubblikat fin-1964 mill-Wellcome Institute ta' Londra. U dan hemmhekk ġabar l-informazzjoni li kellu. Jiġifieri da bażikament l-informazzjoni kienet ibbażata fuq l-arkivji tal-Ordni partikolarment, jiġifieri għandu sekta f'dal-ktieb section kbira hija review ta' x'in x'kien hemm fi żmien l-Ordni, x'sar fi żmien l-Ordni u f'sar fi minn aspett ta' medical management. il-public health u l-aspett legali tagħha, minn aspett ta' edukazzjoni u anke fuq aspetti ta' mard. Sintendi mbagħad fejn jidħol l-aspett tal-mard, pjuttost l-informazzjoni iżjed tiġi kkonċentrata qisu min-nineteenth century 'l quddiem fejn imbagħad kien hemm iżjed understanding ta' x'jiġib u x'tip ta' mard hemm. Għal da xogħol huwa jservi bħala bażi għal kull min irid jitlaq għal riċerka.
Malta għandha storja twila fejn jidħol il-qasam mediku. Nisimgħu għaliex. L-ewwel evidenza li nsibu tmur lura fiż-żmien Hawn glaċjali. Fil mingħajr dalam hemm għadam ta' tal-hippopotamus fejn juri li dan kien ibati minn artrite. Ġifieri l-mard dejjem kien magħna u mal-annimali li kienu jgħixu fil-reġjun. Però l-ewwel evidenza li hemm fil-bniedem tiġi minn żmien it-tempji. Hemm l-oqbra ta' fejn kienu jindifnu il-popolazzjoni ta' żmien it-tempji Malta, allura qed ngħidu pressa poco 4000 sena ilu. U hemmhekk mill-għadam li nstabu hemmhekk f'dawn l-oqbra f'postijiet varji hemm evidenza ta' mard. Mard bħal ksur tal-għadam, intendi l-evidenza tal-mard li jkun hemm u evidenza fl-iskanetu. Għax wieħed ma jistax jittestja d-demm jew ikun hemm il-laħam ta' minn dak iż-żmien 'l hawn. Però hemm evidenza ta' mard li jaffettwa l-għadam. U sintendi mbagħad mat-tilja ta' żmien dawn l-evidenzi iżjed jiżdiedu. Però dik evidenza arkeoloġika. Iżjed ma wieħed imbagħad imexxi iżjed issib evidenza storika miktuba, l-evidenza miktuba. Evidenza oħra arkeoloġika hija f'qabar ta' fil-kompleks ta' San Pawl, St. Paul's Catacombs, fuq il-ġebla t'hemmhekk hemm attwalment serja imnaqqxin ta' strumenti tal-kirurġija. Dawn l-ewwel iddeskrivihom Pawlu Cassar f'wieħed mill-artikli li kiteb Pawlu Cassar, I think, back in the sixties jew early seventies.
Malta pproduċiet diversi tobba u kirurgi ta' fama, li dwarhom irriċerka u kiteb Cassar. Pawlu Cassar kiteb fuq għadd sostanzjali, għadd mhux ħażin ta' tobba, kirurgi Maltin u kultant anki barranin li b'xi mod kienu involuti ma' pajjiżna ma' Malta ma ninsewx. L-Ordni ta' San Ġwan kien ordni militari u ospidalier u funzjoni importanti tal-ordni kienet appuntu l-qasam tal-isptar. Kif jaf kulħadd meta ġew Malta bnew l-isptar fil-Birgu, meta l-ordni mar il-belt naturalment bnew Is-Sagra Infermerija, dik li llum il-binja impressjonanti ħafna li umana dar il-Mediterran tal-konferenzi. Jekk wieħed għandu jsemmi fost l-iktar tobba kirurġi importanti illi għamil riċerka dwarhom Pawlu Kassar, bla dubju għandek il-xaħat bħal ma kien Grima, Mikelanġ Grima, Mikelanġ Grima kien kirurgu, kirurgu li għex Malta f'nofs is-seklu 18, Agħmel riċerka, Grima ppubblika, Grima studja barra, għandna xogħlijiet tiegħu ppubblikati kemm barra minn Malta kif ukoll f'pajjiżna. Kellu wkoll esperjenza fil-kirurġija on the field, jiġifieri Grima kien wieħed minn dawk illi kien jopera matul il-Gwerra tas-Seba' Snin fl-Ewropa, waħda mill-gwerer lieli li kellek f'nofs is-seklu tmintax fl-Ewropa. Jiġifieri hawn m'aħniex nitkellmu fuq xi ħadd li qatt biss Malta jara forsi l-pazjenti li kien hawn, hawn kien bniedem b'esperjenza miftuħa sewwa u pubblika kif qed ngħidu eċċetera. Kellek oħrajn, kważi kontemporanju ta' ta' Grima, kellek it-tabib De Marco, Ġużeppe De Marco, Tabib ieħor illi studja barra, ieħor illi ppubblika, ippubblika xogħlijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, fil-Bibljoteka Nazzjonali tagħna l-Belt għandna kollezzjoni ta' manuskritti illi kienu ta' De Marco, dawn parti minnhom għall-inqas ġew studjati u ċertament għad hemm ħafna iktar materjal li wieħed għandu għandu għandu fejn fejn jimraħ fejn fejn fejn jistudja. Jekk wieħed kellu jersaq iktar viċin tagħna mbagħad għandek fost l-oħrajn it-tabib Temistokle Zammit. Temi Zammit, Ser Temi Zammit, Ser Temi Zammit kien tabib primarjament imma kien ukoll kif jaf kulħadd bniedem ta' ħafna talenti. Kien tabib, Kien arkeologu, kien kittieb tal-Malti. Jiġifieri Temi Zammit ta kontribut f'diversi oqsma, kien l-ewwel direttur tal-Mużew Nazzjonali meta l-mużew ħareġ mill-bibljoteka u twaqqaf bħala entità għaliha. Imma mil-lat mediku l-istess, jiġifieri Pawlu Cassar tana studji, tana riċerka, tana pubblikazzjonijiet dwar Temi Zammit, il-kontribut tiegħu b'mod partikulari mhux biss, imma b'mod partikulari fejn jidħol il-qasam tal-bruċellożi, l-iskoperta, is-soluzzjoni, ħa ngħidu hekk, bdejna mixjin lejn is-soluzzjoni tad-denerijiet ta' dik il-marda li kienet tant tħalli vittmi f'Malta fis-seklu 19 l-ewwel nofs tas-seklu 20. Cassar ippubblika diversi artikli, kotba u studji. Fihom ikopri firxa tassew estensiva ta' aspetti li huma marbutin mal-wirt mediku Malti. Cassar, bħal ħafna riċerkaturi oħrajn, ippubblika numru ta' studji qosra, numru ta' studji iktar speċjalizzati li jkopru aspetti iktar fid-dettall fejn tidħol l-aspett mediku, kull aspett mediku ehm, li jirrigwarda il-gżejjer, il-gżejjer Maltin. Per eżempju, ehm, wieħed mill-lokalitajiet illi uża ehm, it-tabib kassar għal-pubblikazzjoni tiegħu, speċjalment għal-bidu, kienet dik li kienet magħrufa kellha t-titlu ta' Saint Luke's Hospital Gazette. Jiġifieri dana kien perjodiku, kien perjodiku li kien joħroġ appuntu mill-Isptar San Luqa dak iż-żmien kien l-Isptar Nazzjonali ħansejħulu hekk ta' Malta. Kienet pubblikazzjoni li kien ikollha numru ta' studji speċjalizzati fiha ta' natura ta' natura daqsxejn ta' stoffa u Pawlu Kassar Diversi drabi ppubblika f'dan il-perjodiku studji speċjalizzati dwar oqsma differenti fejn tidħol fejn tidħol il-medika. Ppubblika affarijiet oħrajn hux, jiġifieri pereżempju, ktieb li mhux direttament għandu x'jaqsam mal-aspett mediku imma kontribut importanti wkoll, Malta and the USA. Huwa jekk mhux l-uniku, wieħed mill-ftit, ftit, ftit pubblikazzjonijiet illi jidħol ehm, fir-relazzjoni bejn Malta appuntu u l-Istati Uniti tal-Amerika fl-ewwel snin ġifi qed ngħidu fi żmien meta l-Istati Uniti appuntu kienu kisbu l-indipendenza tagħhom wara l-gwerra mal-Ingliżi u allura għandek issa dan nazzjon ġdid, dan nazzjon żagħżugħ ehm, u għandek allura kassar jidħol, speċjalment fil-bidu meta l-ordni għandu bżonn lajnuna, l-ordni għandu bżonn wasal fl-aħħar tiegħu, u għandek allura qed jippruvaw jaraw x'jistgħu jinnegozjaw mal-Istati Uniti. Pubblikazzjoni toħrajn hux għandek għandek l-istudju li ppubblika pereżempju fuq il-bini tal-Kastellanija li għadu jeżisti sallum illum huwa il-Ministeru tas-Saħħa fit il-Merkant il-Belt fi żmien l-ordni dak kien il-qorti tal-Istat. Eh, Il-Gran Corte della Castellanija. Paolo Cassar jidħol fid-dettal jagħti l-istorja kemm fi żmien meta l-bini kienu żatt bħala qorti, għad hemm il-ħabsijiet, għad hemm iċ-ċelel, hemm fis-sotterran tiegħu, iktar u iktar meta għandek l-aspett mediku, jiġifieri meta l-kassellanija daħal fih l-element mediku. Għandek pereżempju il-laboratorju li kien juża Temi Zammit hemm Mekka fil-ħidma tiegħu kontra kontra l-bruċellożi. Pubblikazzjoni oħra importanti wkoll hija x-xogħol tiegħu dwar is-Sagra Infermerija. Jiġifieri inti għandek l-isptar tal-Ordni fil-belt illi dam jiffunzjona ta' sptar. Kemm damu l-Ordni f'Malta, xi żmien wara wkoll. L-istorja ta' dan il-bini majestus, l-istorja ta' dan l-isptar impressjonanti, mhux biss mill-lat arkitettoniku, Imma mil-lat ta' servizz, mil-lat ta' struttura, mil-lat ta' min seta' jieħu l-kura tiegħu hemmhekk, kienux kavallieri, kienux Maltin, saħansitra skjavi, kienu jiġu kkurati hemmhekk, hemm studju speċjalizzat sewwa appuntu fuq dan l-isptar, forsi fost l-iktar sptarijiet famużi fl-istorja li qatt kellna fil-gżejjer, fil-gżejjer Maltin. Permezz tax-xogħol professjonali tiegħu, kif ukoll bil-pubblikazzjonijiet, Cassar kien magħruf internazzjonalment.
Xogħol li ħareġ wara l-mewt ta' Cassar li huwa li huwa importanti huwa pubblikazzjoni ħarġuha żewġ żewġ riċerkaturi fil-fatt, Mary Sammut Taliaferro u u Dottor Charles Abonaventura, illi dal-ktieb jagħti bijografija ta' Pawlu Cassar imma jagħti wkoll, importanti, Bibliografija, jiġifieri lista estensiva, lista dettaljata, tal-materjal kollu li Pawlu Cassar ippubblika matul il-karriera twila ta' riċerka tiegħu. U allura hemm il-kotba mniżżlin, hemm l-istudji pubblikati f'ġurnali barranin, f'ġurnali Maltin, tassew timpressjonak, jiġifieri meta tara l-lista tirrealizza dan il-bniedem x'kontribut tassew qawwi ta fil-qasam tal-istorja medika. Wara snin twal ta' riċerka, fis-sena 1964, it-tabib Cassar ippubblika l-ikbar xogħol tiegħu, li jġib l-isem Medical History of Malta. Dan ġie ppubblikat minn istituzzjoni ferm prestiġjuża fl-Ingilterra, Wellcome Institute for the History of Medicine. Il-monument ewlieni ta' Pawlu Cassar jibqa'. Medical History of Malta. Dan huwa ktieb li kien ippubblikat barra minn Malta, kien ippubblikat Londra mill-Wellcome Historical Foundation li hija waħda mill-iktar istituzzjonijiet prestiġjużi fejn tidħol il-mediċina. Huwa ktieb massiv, għandek fuq 400 paġna, ikopri l-istorja medika Maltija, Mill-preistorja, mill-evidenza, mill-ftit evidenza li għandna, mill-preistorja jibqa' għaddej prattikament sa żmien meta ħareġ, jiġifieri dan ħareġ f'nofs is-sittinijiet u allura għandek dan il-perjodu twil, dan il-perjodu ta' eluf ta' snin ħa ngħidu hekk, illi fih Cassar mingħajr ma jidħol, mingħajr ma jispeċjalizza, inti ma tistax toħroġ pubblikazzjoni bħal dik u tispeċjalizza f'qasam partikulari jew fuq suġġett partikulari, imma f'dawk il-mijiet ta' paġni jatina stampa importanti, jatina stampa ċara, jatina stampa illi wieħed jista' jsegwiha b'mod tajjeb ħafna ta' kif evolva s-sitwazzjoni medika, r-realtà medika, tobba, ir-riċerka li kienet issir, l-isptarijiet li kellek f'Malta, l-epidemiji li kellek f'Malta, il-mard komuni, l-attentati ta' fejqan, l-iżviluppi fil-mediċina f'Malta, xi ħaġa li ċertament ma kellniex bħalha. Jiena ngħid illi dak it-tip ta' kassar huwa mhux biss landmark fejn tidħol l-istorja medika ta' Malta, imma huwa landmark fejn jidħol ir-riċerka veru kotba riċerkati b'mod tajjeb, ħa ngħidu hekk, fil-perjodu modern Malti. Jiġifieri nofs is-sittinijiet għandek dal-ktieb illi qiegħed juri t-triq ta' kif għandha tkun ir-riċerka. Allura huwa nnotat, għandek in-notamenti, għandek ir-referenzi, huwa ktieb magħmul fil-veru sens tal-kelma b'mod riċerkat kif wieħed jistenna. Il-qasam mediku huwa dinamiku u jinbidel minn ġurnata għall-oħra. Allura din ir-riċerka tibqa' valida? Mela l-istorja tal-mediċina dejjem hija valida. Sfortunatament illum l-istudenti tant għandhom x'jitgħallmu illi ma forsi ma nagħtuhomx background biżżejjed ta' x'ġara fil-passat, kif ġie, x'inhuma l-passi tal-mediċina fejn biex waslitna fejn waslitna. Però importanti. Importanti biex żżommna f'postna, żżomm it-tobba tal-lum f'posthom biex jifhmu Kif ġejna għal dik l-informazzjoni u kif ġejna għall-knowledge li għandna llum. Ġifieri eħe, hi għadha relevanti għax ħafna drabi hemm ċans illi wieħed jagħmel l-iżbalji tal-passat. Per eżempju, jekk nieħdu l-aspett tal-public health reaction għall-Covid, Wieħed isib li dawn din ir-reaction kienet pressapoko l-istess bħalma kienet meta kien hemm l-influenza epidemic tan-1919. U l-istess prinċipji għadhom japplikaw, jiġifieri meta wieħed speċjalment isib xi ħaġa li ma tantx jaf fuqha, L-aħjar li jagħmel huwa li jħares lejn l-istorja u kif in-nies attwalment irreaġixxew u kkontrollaw dik il-marda. Fil-ktieb tiegħu, Cassar jitkellem fuq aspetti differenti. Nisimgħu xi eżempji. Il-ktieb jittratta għandu mixja matul iż-żminijiet, jiġifieri jeħodna matul iż-żminijiet, jibda mill-prehistorja, jiġifieri jibda jħares lejn il-prehistorja, Wieħed irid japprezza illi Pawlu Cassar kiteb li fuq il-prehistorja qabel ma kienu saru l-iskavi nstabu l-għadam u studji fuq l-għadam ta' żmien il-prehistorja. U jibqa' sejjer sal-19th century, ġifieri sas-seklu 19. Però barra minn hekk imbagħad jieħu oqsma differenti. Ara jieħu oqsma pereżempju ta' fuq l-edukazzjoni, kif imxiet kif imxiet l-istorja fil-qasam tal-edukazzjoni medika, fuq il-regolamenti tal-public health l-istess, ara jimxi fuq idur għandu chapter fuq kif imxiet l-istorja tal-public health, għandu fuq il-mard, mard differenti. Hemm l-istorja tal-kolera Malta, l-istorja tal-smallpox, tal-ġidri, ehm, u aspetti oħra l-bruċellożi. Eh, daw kollha mbagħad jintratta bihom chapters differenti. Eh, allura wieħed għal dak li qed jagħmel riċerka fl-istorja, l-ħajja hija sempliċi għax mhux narrattiva sħiħa mill-bidu sal-aħħar. Però għandek ukoll għandek dawn is-subsections b'chapters differenti li jagħmlu l-ħajja ħafna iżjed ħafna iżjed faċli għal min ikun irid jirriċerka.
Il-ktieb ta' Cassar ġie tradott lejn il-Malti minn Godwin Ellul. Dan huwa magħruf għal bosta traduzzjonijiet li għamel f'oqsma varji. Jiena dejjem qistu bħala xogħol importanti u dejjem kont nara wkoll li dan il-ktieb m'għandux jibqa' fil-verżjoni Ingliża imma għandu jifforma parti mil-letteratura Maltija wkoll. U għaldaqstant kont mħeġġeġ biex inkun nista' neqleb dan il-ktieb. Biex tittraduċi xogħol bħal dan trid ħafna ħin u dedikazzjoni. Tul it-triq se tiltaqa' ma' sfidi varji. L-isfidi f'dan ix-xogħol kienu konsiderevoli għal nagħmlu hekk. L-ewwel nett it-tul tiegħu. Hemmhekk għandna ktieb ta' 700 paġna u numru ta' referenzi li jwasslu għal 2400. Apparti t-terminoloġija li xi kultant konna nħabtu wiċċna magħha, kellna wkoll l-isfida tal-indiċi u kif ukoll tal-footnotes illi riedu jikkombaċaw mat-test illi jiena kont qlibt tal-Malti. Jiġifieri kull sentenza li kien hemm u kien hemm footnote riedet taqbel preċiżament mal-ktieb oriġinali. U f'dak ir-rigward aħna dejjem ħsibna illi għandu jkun kemm jista' jkun l-istess bħalma meta kien ħareġ fl-1965. Il-ktieb oriġinali ta' Cassar illum sar rari. X'relevanza għandu llum? Il-ktieb jibqa' validu l-ewwel nett minħabba l-fatt illi għandek kollezzjonisti illi kellhom il-verżjoni Ingliża. u li allura ħafna minnhom ikunu jixtiequ wkoll li jkollhom il-verżjoni Maltija biex ikollhom iż-żewġ verżjonijiet. Barra mill-fatt li meta kien ħareġ f'dik is-sena tal-65 ma tantx kien hawn ħafna kopji jiġru fl-idejn u għaldaqstant kien huwa għadu pjuttost ktieb skars. Għall-inqas jiena tajt l-opportunità lil dawk li ma kellhomx kopja tiegħu biex ikunu jistgħu jkollhom għall-inqas kopja tal-verżjoni Maltija.
Huwa ta' importanza kbira li f'kull qasam issir riċerka estensiva li twassal għal diversi studji u pubblikazzjonijiet. Huwa importanti li permezz ta' dawn ir-ritratti storiċi, dawk li ġejjin warajna jkunu jafu minn fejn ġejjin.